Менә бу нигез безнең муллалар нигезе. Монда моннан 250 еллар элек Әтнә районының Мирҗәм авылыннан Әбүбәкер дигән мулла килеп урнаша. Минем бабам мәзин Фәйзрахман. Мә инде мин каян килеп чыккан соң бу җырчы Айдар дисәм, ул менә кая барып тоташа икән. Чөнки азан әйтер өчен Иң тавышлы, иң матур тавышлы кешене сайлап куя торган булган. Мөгаен, минем тавышым да, минем әһәмем дә, бәлки, менә шул Азаннардан килеп, бүгенге көнгә тоташадыр. Менә бу нигездә күпме мәрхүмнәр китеп барган, әмма без яшибез. Шушы нигездән генә алты бала үсеп чыкты. Шушы нигездә алты бала, һәрберсе генә бер генә тапкыр югары уку йортын тәмамладылар. Шуның өчесе өч тапкыр өч уку йортын тәмамладылар. Моннан ике профессор чыкты шушы нигездән. Анда апаем, олы апаем менә Флера профессор, ике уку йорты бетергән. Абыем гомер буена Арча көллиятендә укып, җегетләр ансамблен җитәгән Марсель, Фәридә, Альберт, Фәрдия һәм инде иң төпчеге мин, Айдар Файзрахманов һәм сезгә әйтәм, менә төпчек балага да һәрвакытта да бик зур җаваплылык, Йөкләнә икән. Бүгенге көндә менә нигезне саклау, аны тоту, ул минем вазыйфа. Һәм мин аны бик рәхәтләнеп, чын күңелемнән эшлим, чөнки шушында кайтып, җиңемне сызганып, рәхәтләнеп, печән чабып, утап, чүпләрне, бөтен нигезне тәртипкә килеп килсәм Казаныма, мин эшләргә дә, яшәргә дә зур дәрт алам. Үземә көч туплыйм. Менә хәзер мин сезне өйгә чакырам, анда да, өйдә дә әле безнең өйнең эчендә дә элеккеге хәтирәне яңарта торган шактый гына әйберләр бар. Нигезендә гел сакларга кирәк. Аны үстерергә кирәк. Ул нигезне һәрвакытта да үзегезнең күз алдыгызда тотырга кирәк. Чөнки авып, түнеп ятса, менә бу нигезнең берәүгә дә кирәге булмый. Алай гына да түгел, мәрхүмнәр рәнҗеп ятырлар дип уйлыйм мин. Чөнки без белмибез, нинди дөньяда без яшибез. Монда бит әле бу дөнья фани дөнья түгел. Фани дөньядан китсәк тә, без үзебезнең яшәвебезне дәвам итәбез дип саныйм мин. Әйдәгез, менә хәзер Ылыйга керәбез. Менә бу бусаганы атлап кердек. Бусы бу ишә кергәндә дә әйтәсем килә, менә бу тәрәзә һәм ишек яңаклары турында. Бигрәк тә менә бу ишектә ул сакланып калган. Мин аларның берсен дә алып атып, яңа Бусагалар, яңа ишек яңаклары куймадым, болар бөтенесе дә иске, элеккегедән, әтиемнәрдән калган ишек яңаклары. Карагыз сез дә, алар әлегә кадәр бик сәламәт, чөнки аларны эшләгән осталар да, алар алдан ук аның агачын сайлап, ул агачны киптереп, аны бик саклык белән генә, чөнки әнә тәрәзә ниләре дә, тупсалары да, тәрәзә яңаклары да шул килеш, тәрәзәнең Бусагалары да шул килеш. Менә мин сезгә хәзер шунда алып барып күрсәтәм. Карагыз, менә болай итеп матур итеп аны кем эшли белә? Аны только бездә, татарларда гына эшлиләр. Менә бу Гариф абый эшләгән. Шулай ук яңаклар, бусагалар. Менә искитмәле матур. Мин шулкадәр яратып, саклап кына үзем буяп тотам аларны. Бүрәнәләр Алтмыш беренче елны салынган өй дип моны берәү дә әйтмәс, Алланың биргәненә шөкер, менә бу өйдә алты бала тәрбияләнеп үсте, Аллага шөкер.